בחורים וואס האבן געשניטן שטיקער פונעם עולם, די אלע נעבעכעס, די אלע נעבעך, די אלע וואס האבן נישט געהאט קיין שכל, וואס זענען, וואס ער האט חוזק געמאכט, ער האט חתונה געהאט, ער האט געדארפט איבערבעטן איינעם, ביז ער האט שוין אויך געטראפן א שידוך. מען דארף אכטונג געבן, לאכן פון א צווייטן איז נישט קיין גרויסע קונץ. סך מאל א מענטש מוז מער ענדערש ווייל מען פארמעסט זיך איינער מיטן צווייטן אויב מ'לאכט, איך כאפ עס אבער נישט אז אויב מען טוט וויי א צווייטן באצאלט מען פאר דעם, דער תם האט געזען אז מען לאכט פון אים פלעגט ער זאגן וואס וועט שוין זיין אז דאס לאכן פון מיר וועט איך ערשט זיין א נאר, ווייל פון וועם ביסטו קלוגער, איך בין דאך א איך בין דאך א תם. ביסט קלוגער פון א תם? ווי געלונגען ביסטו אז דו ביסט קלוגער פון א תם? וואס דארף מען זיין קלוג צו זיין געלונגען? ביסט דאך ביסט דאך א טיפש, ביסט דאך א שוטה, די אלע וואס מאכן חוזק פון אנדערע מען דארף זייער אכטונג געבן, זיך איבערבעטן איינער מיטן צווייטן, דאס איז תשובה אין די דריי וואכן, אסאך ארבעט אויף דעם, נישט מאכן קיין נישט מאכן קיין חוזק פון א צווייטן, נישט מאכן קיין שפיצלעך פאר א צווייטן, נאר א נייע זאך, ביי די אומות אונז איז מען אויסגעמישט צווישן צווישן די גוים. ווער כאפט זיך אריין גוישע זאכן? עס איז נישט קיין אידישע זאך מאכן א חוזק פון א מענטש ביי מסיבה. מען האט זיך א נאמען געגעבן פרענק. שוין, עס איז א פרענק, עס איז נישט קיין חוזק. עס איז שוין א זאך וואס מען טוט. קומט א זיידע, האט א יום הולדת, קומען די אייניקלעך און מען, כ'ווייס נישט, מען שמירט אים אריין א קעיק אין די פנים. יא, קענסט די מנהג? מנהג מסורה. מסורה. מסורה. אויב דו מאכסט עס נישט ביסטו א קולט. דו ביסט א מסורה. מאך זיך חוזק פון אזא, מוז מיטלאכן. אזעלכע מינע זאכן, ווייסט וואס מ'טוט ביי מסיבות? ביי ענק מאכט מען אזעלכע זאכן? ביי ענק מאכט מען יום הולדת סעודות? יא, ביי אונז מאכט מען נישט. ביי די פרומע משפחות, ביי די יאנטשי משפחות מאכט מען נישט. קיינמאל נישט געוואוסט וועם א טאטע, ווי אלט מיין טאטע איז, מיין מאמע איז. קיינמאל נישט געוואוסט. קיינמאל נישט גערעדט פון דעם, קיינמאל נישט געמאכט קיין עסק פון דעם. איינציגסטע מאל וואס שטייט אין די תורה די זאך פון יום הולדת איז ביי פרעה, אי יום הולדת פרעה, דעמאלטס האט מען געמאכט פון אים עפעס א גאנץ זייזיג, א מענטש פאר זיך, ער וויל תשובה טון, ער וויל אויסזאגן תהלים, דורך גאנגען נאך א יאר, ער וויל זיך עפעס נאך עפעס מקבל זיין, וואס קען איך מיך מקבל זיין, אלץ קומען בחורים צו מיר, וואס קען איך מיך מקבל זיין לכבוד דעי יום הולדת, זאג איך אים צו טון וואס דו האסט מקבל געווען פאריאר, ס'איז אנגעהויבן צוריק טון וואס דו האסט געטון פאריאר, האסט דאך פאריאר אויך מקבל געווען עפעס.

ווערסט עלטער, גיבט דיך א שמייס ארויס, מאכט פון דיר דאס גענאר. ביסט עלטער, ביי א איד איז פארקערט, ווי עלטערע זיידע מען האט, אלץ מער כבוד געבט מען און אלץ מער